Esako vê carê em gerekî diha xurt hunerê xwe kevşkin. Her kese gerekî haş xwe hebe, haş xevata xwe hebe. Ewsa nekin wekî em pey wekevin, zorê şixulekî bidine we. Kî çi bar jîldaye ser xwe, Teva qet kim zûtirekî hazir kin. Keleş, tu û Firyas ser perçekî spî gerekî sloganekî binivîsin û zûtirekî hazir kin. Perçe hazir e kek ferman, keleş anî ye. Ala çika nîşa ke ez ê bêjim ça binivîsim. Kerem ke. Keleş. Texmîna min min bi fehmdarî got wakî perçekî spî lazim e. Ço spî? Belê spî! Texmîna min tu guha de nesistî. Belê ez her tiştî baz dibîzim. Te got perçê spî. Îcar? Çi îcar? Lê tu çi nîşanî min dikî? Perçê spî. Keleş ez pir qedrê laqirdiya zanim. Lê vê carê humora te ne cî ye. Vadê laqirdiya nîne. Biborîne kek ferman ez laqirdiya nakim. Daha xiraf. Wakî sene ti me dikenî. Na ez ne ji we dikenim. Wakî sene ti renga hev dernaxî. Na ez renga jî baş hev di derdixim. Dawik sene carekî dîsa bêje eva çi reng e? Eva spî ye. Spî ye. Belê spî ye. Pake hûn her tiştî dibînin û dibêhîn. Paşê hûn dibêjin ferman ne yekî baş e û zilm kar e. Baş e. Lê evê anê baş e. Perçekî reşî terikî daniye ber min û bênamûsî dixwaze min bide barkirine ku eva spî ye. Tê jê bidine hesabê xwe.

Lê torun wê çi bêje? Nod û pênc selefî kek ferman. Nod û pênc selefî ez rast dibêjim. Lê tu sed û pênc selefî rast dibêjî. Esa tu ra min. Tu jî gerekî hinekî heşê xwe topî ser ev kî. Qehna car car a. Heger min gotinek zêde kiriye biborînin. Lê niha dixwazin vê saetê min bikujin jî Ez we re qayîl nînim. Wekî ev perça reş e. Ça qayîl nînim? Belê ez ne qayîl im. Eva ne hêna berê ye. Wekî bi zorê gilê xwe ser me ve kir. Hêna berê? Min ê tu darda kirayî. Sewa wî zimanê te. Lê niha

Ev perçe reş e. Fam dikî? Reş e. Bibaxşîne kek ferman ez pir qedrê we digirim lê texmîna min. Texmîna te kesî ne lazim e. Me re perçekî spî lazim e. Baş. Wekî sane berf çi rengî ye? Berf spî ye. Îjar? Çi îja? Te xwe berf neanê te perçê reş anê dane ber min. Çira eva reş e?

Lê ev paç e. Ça mîna berfê ne spî ye lê çi ye? Te berfî ne spî ye. Pak. Herge tu torun jî bar nakî em ê ji xecê bipirsin. Ez pir fikirîm û hatime ser vê qirarê. Erê, wekî ev perça. Ay, reş e. Ha! Selo lê te çi bêjî? Ez ê çi bêjim? Çi ji min tê û çi jî bêjim? Çi te tê wî jî bêje. Ê tenê hevekî min tê. Çaxê çavê xwe diçirisînim reş e. Lê çaxê çavê xwe vedikim spî ye. Vinî kek ferma. Vinî kengê çavekirîne hîngê spî ye. Lê ez

Her gî were dest dide. Merra tiştek dest nade. Reş gerekî reş be, spî jî gerekî spî be. Firyas, tu meriveke ilimdar î. Bêje, fikra xwe merra bêje. Naka bibihîn. Ez çi dixwazim vera bêjim? Ez aqasî guh didime ve, ez ez ez nûpiriya ma dîn dibim. Xwişkin û biran û hunvira tiştekî biçûk nadine ser hesabê xwe, derecê asa tarîqê de gele car diqewime. He, tarîqê de ki tiştê ha gele car diqewime. Ez rast dibêjim ne? Erê, ez rast dibêjim. Naka, em badî heva hev re ketine civatê. Civatê ne? Erê civatê. Keleş rast e. Ka rast e? Na, hemikî. Hemikî tu jî rastî kek ferman. Kes him berî te der nayê. Hemikî eva perça? Sed selefî reş e. Kes diçikî navêje, lê tenê were em guh bidne cahîlê xwe jî. Keleş, hê cahîl e. Ev hê tiştê iso a qasî nizane. Ça tê kevşî û ça ber çavê xwe divînin, gelê xûşkino û birano jî. Vakî enerjiya vî xortî çiqasî zaf e. Enerjiya kurmancî çawa ne?

Kesî riya wî nekirtiye. Bira rêke rast bide pêşiya xwe û xwedê oxira wî re be. Lê tu me re bêje eva reş e ya spî ye? Nu stosta boy fermaçîk tu çi dibêjî? Nu ka nê şina reş e? Ez, çawa elemdar û pirzane, îsbat dikim Ne hîn bahar nake ne va dîploma min jî va çentê min da ne. Hewce nake hewce nake. Erê ez jî sar dikim. Erê î zî badi dikim wekî eva perça gerekî reş be ne çî Ez ça ilimdar û pirzane î zî badi dikim wekî Eva perça sed selefî gerekî reş be. Î ti mayl çîk moy gere min bavêr bikî. Erê

Şeş meriv zanine da. Afê meriva da damarê zirav zirav hene. Beyin merkezi. Tîne! Eva çi dibêje? Delî ya Recem. Krem sû masaytî. Erê, ev damarê zirav car cara ên dirê û birçî bûne divînin. û hev dikevin. Ê vê perîyoda kirî mîna Nâtsîzmê de însan dewsa reş spî divîne, lê dewsa spî reş divîne. Lê na ku ez lez im, ez çûm, ez çûm, lê ti ma çik moy berxa nekeve, tiştê asta diqewime, wê derbas be. Firyaz, Ku da Firyaz, me yê xilas nekiriye, Firyaz! Ez lez im, bêyî min xilas kin, bêyî min, ez çûm. Firyaz, Ez çûm, çûm, çûm. Kek Ferman dev jê ber di. Niha kes, tu kes nikare wê birsekî nezanî. Ji ber ku zikê wê daketiye birçî bûye. Mala we jî ava bûy. Min jî digot çira keleş îro Tev hev dixê. Ya heyran. Ez dibînim ava parça reş a. Ê lê çira keleş dibe spiyan. Ya hûn nabêjin Endîkrozîsmonîs ya vî ye ya? Rebe keçe xece merdin. Karê me aya. Mi te re diguha û birçiye. Lê min rengan ji hev dernaxîne. Lez ke zû merin hîn ku Endriyo birçîbûna me ji dest pê nebû ya. Zanî! Serî berî ku zivîna me dest pê bike, ez baş fikirîm heyra vaya. Endrokromrotrotrîzma ye an jî endroproprotrotrîzma ye. Wekî firyaze negota min ê xwe xwe bigota. Keleş di ber xwe nekeve va tişta hatiye serê min jî. Dema ku ez hepsê de bûm Wana min mecbûr kiribû ku ez di Eldro birçîbûnê de rûnim. Zanî. Lê piştî hefteyekê awan Eldro kroprotrotrovitrîzmeke wisa anî serê min. Heta niha jî reş peş têne ber çavê min. Zanî. Lê ma tê bikî.

Min fehm kir wekî ev perça reş e. Ça reş e? Belê reş e. Reşî reş e. Mîna qîrê reş e. Esa reş e her xwedê ve eyan e. Tu bi dilê xwe dibêjî. Hilbet kek ferman. Hilbet hela dîna xwe bidê vî perçê çîlî reş. Hela bin he. Hela binê re qe viya reştir dinê de reş heye. Hela he. Hela binê çar reş e. Hela. Tu sed selefî biharî wekî eva. Hele dîna xwe bidî, hele dîna xwe bidî, hele bidî dîna. Hey çe çe reş e reş çîl dike. Şifte qewim, kek fermi. Ha. Tişte na, tişte na. Texmîna min Andrew Krivo Nazîzma min jî dest pê bû. Kek ferman lem perçe spîş ku dest xin. Nizam, nizam. Damarê min tevê ev bûye. Andrew, Andrew. De tu jî ser perçekî sor binivîse ha. Ew jî rast e. Jezna sor û zer çû hevdu derxe. Te tişt heno be. Heta hingê dibe Andrew klîzma me derbas be û Andrew birçî bû ser me hukum neke.